Minkejja li s-sajd kull ma jmur qiegħed isir xogħol aktar kummerċjali, fuq skala industrijali, għadna nsibu lingwaġġ antik u kkulurit fuq fomm is-sajjieda Maltin. It-tim tagħna ltaqa' mas-sajjied Jazz Mark Scicluna u mal-folklorista Juzi Gatt sabiex jitgħallem aktar fuq din is-sengħa. Jekk insaqsi l-mistoqsija, x'inhi d-differenza bejn luzzu u kajjik? Jibqgħu jħarsu lejja n-nies. Il-luzzu hu ikbar minn kajjik u għandu l-poppa u l-pruwa Ġejjin għal Ponta, it-tnejn li huma. Issa jekk inti ma tafx liema huma l-poppa u l-pruwa tista' tipprova tuża l-loġika. Ngħidu aħna l-poppa, tippoppa, ngħidu aħna liema wara, liema hu quddiem jew wara. Mela l-luzzu għandu l-poppa u l-pruwa ġejjin għal Ponta filwaqt li l-kajjik għandu l-poppa ċatta. Sewa? U tgħidu li għaliex da? Għaliex il-kajjik in ġenerali kien maħsub iktar għas-sajd fl-ibħra interni, fil-portijiet jew fid-daħliet sewwa fiċ-ċokon fejn ikun hemm forsi sajjied wieħed fuqu. Allura is-sajjied dari kien ikollu t-tendenza li jixxabbat minn fuq iċ-ċappa tal-poppa, jgħidula tal-kajjek, u jinżel isfel biex iħares lejn qiegħ il-baħar. Allura jagħmel ċertu sforz fuq il-poppa tad-dgħajsa u jekk tkun ċatta, Ma tegħreqx fl-ilma daqskemm tegħreq kieku kienet bil-ponta. Il-kliem relatat mas-sajd ivarja ħafna bejn raħal u ieħor speċjalment u biex tara d-differenza f'Malta għalkemm ivarjaw Tmur Għawdex, id-differenza hija ħafna. Din mhux Maltin u l-Għawdxin mhux fis-sajd biss hemm kliem differenti, imma fis-sajd hemm ħafna. Bejn familja u oħra għalkemm ivarja ftit, normalment meta jkunu minn tal-istess raħal, ikun pjuttost l-istess bħala kliem li jintużaw għal oġġett speċifiku. Issa, il-kelma dgħajsa wkoll hija interessanti. Għaliex huwa daqsxejn waħda diffiċli biex insibu l-etimoloġija tagħha. Jgħinuna l-Għawdxin. L-Għawdxin ta' dari, pereżempju, dawk kienu għadhom iħossu żewġ għajnijiet differenti. Kien hemm il-għajn u l-ghajn. U huwa ċar il-nies tal-arb u ċertu nies oħra ta' għawdex kienu jgħidu dħajsa, dħajsa, mhux dajsa. U dik tgħinna biex insibu l-etimoloġija tagħha. U ħafna drabi s'issa li wasalna, jew li waslu l-istudjużi insomma hu illi d-dgħajsa kienet tip ta' ta' qoxra tal-baħar użata l-iktar fi Spanja Għarbija għax hemmhekk li hemm fdal ta' dik il-kelma fit-tifkira komunali. Dgħajsa. Dan interessanti wkoll għax aħna it-terminoloġija kollha tal-qxur tal-baħar, ħafna minnha hija Taljana jew jew Sqallija, sewwa Stamnara, Majjiera, Tmun, Arblu, Pennun, dawn kollha huma ta' nisel Sqalli. Li għandna li li mhumiex sqalli huma l-kelma dgħajsa, il-kelma moqdif u l-kelma għala. Il-ħut li taqbad għalkemm inti dejjem tmur għal oġġett partikolari ivarja għax inti se ntendi hemm dik li ngħidulha bajkeġġ. Meta tmur għal pixxi spat, inti qed tmur għal pixxi spat, imma fuq il-kont Jqabbdu ħut ieħor bħal mill-pastardella. Jiġi perjodu li jaħbat għal ħabta ta' April Mejju fejn tista' taqbad anke lampuki li jkunu kbar, ngħidu aħna jaqbżu l-għaxar kilos, u jinqabad ukoll speċi ta' tonn imma mhux it-tonn li Aħna nafu bħal kubrita, plamti u hekk. Jekk inti ħa tmur bil-konz tal-qiegħ jew bil-parit, se ntendi ħa tmur għall-ħut tal-qiegħ. Dana ħa taqbad ħut bħal ċappullat, xi għawista, xi pagru, trill, ħut dak li ngħidulu tal-aljotta, jkun dak il-ħut iż-żgħir bħal sirran, paġell, kif tkun fil-baxx brieqex jew pakkagalli. U meta tmur bir-rixa ħafna drabi tmur għal ħuta preċiża, x'jekk tmur għat-tumbrelli normalment ħa tkun armat b'tali mod li ħa taqbad dik biss. Meta l-poeta jgħid irrid xlief u qasba għall-ħut tal-qiegħ, pereżempju, dari waħda mill-ewwel affarijiet li kien jagħmillek missierek kienet ikun xlief. Ix-xlief illum ħafna drabi jafuh bħala l-ħarira. Imma dik ħarira mhux ix-xlief, ix-xlief b'kollox huwa s-sufra, il-ħarira mkebbha mas-sufra, ċomba mdaħħla fil-ħarira u sunnara marbuta mal-ħarira. Dak huwa kollu kemm hu x-xlief, sewwa. Il-qasba hija l-qasba u l-qasba jkollha magħha mdendel xlief ukoll. Dawn kienu l-aktar affarijiet komuni fir-raħal, kont kienu jidħku bik it-tfal ta' sħabek fil-bitħa tal-iskola, jekk inti ma tkunx taf x'inhu xlief, ma tkunx taf x'inhu burqax, pereżempju, jew qatt ma qbadt xi għarusa mill-baħar. Illum naħseb li għandna bżonn nerġgħu nagħtu daw it-terminoloġija u dar-rapport kemm mal-baħar, kemm mal-art, kemm mas-sema.